Salam dostlar günüňiz aýdyň. Şu wagt meň ýaşaýan mähellämiň demirgazyk tarapynda kiçiräjik sport meýdançajygy bar şony görmäge barýas. Bu tarap şeýle dostlar biziň mähellämiz bu ýerde ýaňky sport meýdançajygy. Bu meýdançadaky sport enjamlary şular ýalak.

Iň esasy ýerlerem dostlar şeýle. Näçe minutlap bu maşk edenligiňi we näçe gezek özüňi ýokaryk galdyrandygyňy, ýagny e, ýürek urşuň näçedigini hemme zadyny ölçäp şu ýerik çykarýar. Ýanki enjamlardaky ol e, zady hemme ýerine bar, ýene şular ýaly.

Bu ýerdäki sport enjamlary ulanmak düýbünden mut tölegi ýok, ýagny zarada goýjak bolsaňam şu ýerde oturylýan ýerlerde zarada-da goýup bolýar, hemmesi düýbünden mut tölegsiz we üns berseňiz serediň bu enjamlaryň ýokarsynda şular ýaly tok öndürýän enjamlary bar özüniň ana ol ýerde ýokarda. görkezýär. We ine şu oturujyň hatda özünde-de şular ýaly tok öndürýän enjam bar. Bu ýere-de dostlar esasan garry adamlar, ýaşuly adamlar şu ýerik agşamara ýa-da ir bilen gelip maşk etýärler. Elbetde ýaşlar üçin gaty kän çirkeý kän eken bärde. Şu tokaý bolandanmy näme ýokarsam şeýle tokaýa çykylýan ýerler bar ho ýerden. Geçen gezek ýöräpdim şeýle ýokaryk tokaýa çykylýan ýerler bar. Belki häzir birazdan birazrak görkezibem bilerin. Şular ýaly dostlar şeýle sport meýdançajygy. Aýt gözüme ýan kiçikki. Sport meýdançajygy. Tawy mut, tawy ödünden ölüp dur we ulanmaga mut adamlar üçin şu ýerde ýaşaýan adamlar ýa daşyna gelen adamlar isleýän adam ulanma mümkinçiligi bar. Zarada da goýup bolýar, tawa da goýup bolýar. Ýani muny näme üçin görkezýän diňeje Hytaýdaky bir üýtgeşik zatlardan birini siz bilen paýlaşmak üçin görkezýän. Ýöne bir gynandyryjy ýeri gaty kän çirkeý ekän. Çybyn çirkeý, ýagny kiçijek mör-möjek ekän. Bu ýerden dyrrak gitmesek, günümize goýjak ýaly. Şular ýaly kiçijek ýodajykdan ýokaryk çykýan. Daş-töwerege mekin ýerleri, şu töwerekde ýaşaýan adamlaryň. Ekin ýerleri o ýerde biziň mähellämiz. Ýodadaky daşlarda bejer işler geçirilmedik dostlar. Uzak wagt bolan ýaly. Şular ýaly köneräk. Ýöne ýokary çykmazja däl. Ýokary çykmaga mümkinçilik bar integem. Bu dagyň ýodasyna girenden bäri, aşakdan bäri eýýäm birnäçe ot ýakmak gadagan diýen bellikler çykdy. Bu ýerde-de şeýle suwly howuz bar, suwly boçka. Belki bärige çykyp dynç almaga gelen adamlar zatlar ot ýakýan bolup biler. Indi ot ýakmak gadagan. Adamlar näme gezmäge, görmäge aýlanmaga çykanlarynda belki ot ýakgan bolup bilerler. Bu-da tokaýyň ody almagyna howp döretýär, şonuň üçin hem öňüni alyjy serişdeler goýupdyrlar. Ýokardan näme gitdikçe gidýär şeýlelikden. Ýene-de bir howza geldim, şular ýaly suwly howza. Ýagny ot ýanyp, tokaýyň ody almagyna garşy öňüni almalar. Mundan ýokaryk gitjek ýaly dostlar. Mähelle bu tarapda galdy. Barybir bu ýere hiç kim çykanok, kän bir adamzat gelip baranok. Öňki gezek gelenimde-de ýekeje adama-da gabat gelmändim. Biram iki iki ýüz metr ýaly ýöremegime garamazdan gaty ýadatdy. Bak-bak bäri dagy çyk görmändim. Biram dostlar şeýle çirkeý, çybyn kän kerep bar. Her agşyň arasynda eýýäm dört-bäş gezek çolaşyp, dört-bäş gezek. Dostlar wideonyň soňy näme şuňa çenli ekeni. Şeýle gördük ýokarda mähelle ýadena görülmedik ýöne dagy şular ýaly birem ýanky ýerde maşk edilýän ýer jygyşlar bar. Käbir zatlar çagalar üçin, käbir zatlar garrylar üçin, biz üçin birazjyk ýaşlar üçin birazjyk zatlar azrak. Ýanky maşk edip boljak ýöne ýanynda şular ýaly dag odalar bar, daga çykyp bolýar. Garaz maşk etjek bolsaň